Mizorama car man to ber Range Rover Velar chu hei le. Hello hello Thatei ka nia, ka channel ah video thar nen ka lo lawm leh vek ka che u. Hei tun tum video ah chuan Mizorama car man to ber nihna dinhmun lo hauh thin tu cheng nuaih sum sarih pahnih man zet Range Rover Evoque video kan rawn siam kha. Hei a khum tu tur cheng nuaih zaman Range Rover Velar Mizorama car man to ber nihna dinhmun rawn luah thar tu tur atan Kan ramah ngei kan hmu ve ta e. Range Rover Evoque video kan rawn siam khan a ai man to, BMW car a awm tawh e tih comment te kha kan lo hmu a. Mahse brand new a lei ah chuan Range Rover Evoque kha a to ber niin kan hria a. Kha dinhmun rawn luahlan tur khan kan ramah ngei Range Rover Velar a rawn awm ve leh ta hi a lawmawm hle mai a. Hei Mizorama Karm an to ber nihna dinhmun runluahtu tur chuan Mizo Kar Bazar ramhnunnawt Zengena Petrol Pump bul a rawn chuangkai ve leh dawn ta a nih hi. Mizoram hi chu kan economy a la hniam em a. Khung Mumbai kawtthler te, Delhi leh Kolkata kawng sir velah pawh bal deuh deuh a inhung heng kar te hi hmu ve zut zut thin mah ila, kan ram tan erawh chuan a vawikhatna a nih miau avangin Keini chuan hahip in kan sawi lo thei lo a, keini neih ve phak tur ni lo mah se a nei te kha chuan heng luxury car ho hi han neih zel teh u khai. Mi ram chauh a kan lo hmuh ve thin, kan ram ah ngei kan han hmu ve ta te hi malsawmna a ni ve hrim hrim a, a lo hmu tu nih ringawt pawh hi a nuam ve veng veng mai. He Range Rover Velar pawh hian Mizoram a car man to ber nihna dinhmun hi engtia rei nge a hauh theih dawn kan lo thlir reng ang a, a nei fa te kha chuan He Wheeler khumtu tur car thar han nei leh thuai teh u khai. Mizote hi chhiat tawhna kawngah chuan intawrhpui thiam tak hnam kan ni a, lawmte pawh inlawmpui thiam thin hnam kan ni. Amaherawh chu tunhnaiah social media in min chenchilh hnu hian mite thawh rim anga thawk rim ve paih si lo, mite hlawhtling hmel hmu hlei thei lo leh lawmpui thei hauh lo, phunna tur leh sawisel tur zawng reng mai mihring kan awm ve leh zeuh thin. Hei hi chu a mizo zia lo hle a, thawkrim te leh phu te hi chu lawmpui mai hi a mizo zia dik tak zawk a ni. A nei fa te kha chuan lo intihhmuh zel ula, kan kawt kai ah ngei heng luxury car te hi hmuh tur awm ve nuk mai se a nuam dawn em asin. Tun tum Range Rover Velar pawh hi Kolasib lam a mi te ta a ni a, Aizawl lam in chanlak leh hlek a ngai dawn riau mai. Mizorama kar man to ber record thar a awm leh ve leh phur takin video siam turin kan lo inring leh dawn nia. Tichuan Mizorama kar man to ber nina dinhmun rawn luah thar tu tur Range Rover Velar chu i han bel chiang dawn chin ang hmiang. A kar man hrim hrim hi nuaisum kua leh pali man vel a ni a. Tah chuan road tax nuaih li leh si nga vel pek ngai leh tura ruat ta ila, tin accessories leh insurance neuh neuh nen chuan nuaih za a tling hem mai dawn a. Brand new-a leiah chuan Mizorama car man to ber nihna dinhmun a rawn hauh chiang dawn hle a ni. Range Rover Velar twenty twenty five model hi mid-size SUV-ah chuan a duhawm ber pawl a ni ngei ang a, He Velar new model hi a hma mi ai chuan design, interior leh performance ah hma a rawn sawn khawp a. A hmasa ber in a hma lam hi han en chhin phawt ila, Land Rover signature grille kha la keng tho mahse a hnuai ah hian Mess grille design thar class zet in an rawn dah belh a. Headlight pawh sleek leh zual, powerful zawk si in a rawn upgrade bawk a nih hi. A DRL en dan te hian hmun hla tak atang pawh in Range Rover Velar a nih zia hriat theih turin signature DRL a rawn hmang leh a, a hnunglam hi en leh chhin ta ila, a backlight pawh a hma mi aia lang sleek leh zual siin LED tail light nalh zet mai a rawn chhawm. Spoiler pawh sporty touch deuhin an rawn ti leh a, a hnung savawm bawm kawngkhar kan tih mai pawh electronic veka hawn theihin button a rawn awm a ni. A bumper hnuaiah hian ke han hrut phei zeuh ila, a savawm bawm hi automatic in a rawn inhawng thei bawk a. Bawr deuha inkhai luh a ngaih pawhin a remchang dawn hle mai. Double exhaust a rawn hmang bawk a, tichuan a chhung lam hi han en ve leh dawn chin ang. Velar old model ang khan switch leh button neuh neuh a rawn awm lo a, A lang plain deuh zaihin a felfai ta hle mai. Leather quality tha leh zualin a chhung hi a nawn tuam mawi leh bawk a. Switch on chiahin suspension mode duh thlan tur a lo awm nghal a, i tlanna tur kawng a zirin ground clearance i duh ang zat i insiam thei tawh dawn a nih hi. A seat ah te hian chuan chhung zawngin massage a dun char char theih bawk a, a pui hle mai. Dual AC a rawn nei bawk a. Driver leh co-driver te tan mahni duh dan tawkin Temperature a hran ve ve in a set theih bawk a ni. Ventilated seat vek in an rawn upgrade ta bawk a. Moon roof hlai fashion a rawn neih bak ah Meridian three D surround sound system an rawn bilh tel ta bawk. Ambient light kan tih ang chi pawh kha a rawn chhawm tel ta vek mai.
Display hi changkang reng rem khawp mai a hei touch te smooth chu ra chuan a tain menu a awm a chuan menu atang hian hei navigation te chu car dangah te pawh kan lo nei tawh thin kha a nia account pawh mahni account kha sign in mai tur a ni tin seat adjustment hi chutang hian a theih vek ta seat hi seat hi ta nia tain AC AC hmang khan seat hi kan ti lum in kan power kan on zeuh ang a chuan khu a seat ka khu minus three ah pawh ka dah thei a tah ka dah chho zel a minus plus one ah pawh ka dah thei a plus one nih hian a lum tial tial ta. Ka nghen chhan zawng zawng i lo lum vek dawn tih na a ni. Mahse driver side khanin lum a lo ti lo mai thei, vawt a lo ti mai thei a, chuan vawt a tih chuan a ti lum ang a, lum a tih chuan a ti vawt ve leh mai ang i ti khan switch hran pa kha awm ta a ni. Tlamah switch pakhat a awm a, chuan tlamah switch pakhat a awm leh ta. Duh dan zawk zawk khan a control thei a ni. A seat hi a ti lumin a ti vawt thei tih na a nih chu seat hi tah hian. Chuan temperature kha duangin a set mai ang, a inka off leh mai ang a. Chuan massage i awm ve leh ta, massage chair a awm ang char char kan ni mai tih hi chuan, Hetla pang side hi driver side khan driver khan massage a duh chuan switch a on anga chuan hei five ah ka dah thei a four ah ka dah thei a three ah ka dah thei a hei tuna ka thutna hi min massage nghal char char nei tunah hian tichuanin ko driver side lam ba thuba thu khan ka passenger khanin massage kha lo dawng ve duh mai thei a ani chuan switch kha on mai anga chuan ti hianin ei five ah ka dah anga a si thik an en chin ang Khu lo che zeuh zeuh mai ni tiin min hmu thei ang aw, kawng mirai lang thei ang ka hre lo a hei massage chair airport ah te pawh massage chair ah kan thut thin ang kha ka ti ang khan hei tlan chhung zawng kha massage a dawn theih mai dawn tihna a nih hmel e. Ka massage speed a kha hei four ah te five ah te ka select thei tin massage dan style pawh kha chi hrang hrang a thlan leh theih wave ang chi te, Tui lung ang maia min massage thla vel tu tur rul angin an tling thla vel dawn tiin a nih chu. Chuan chho zawnga min massage tu tur, down zawnga massage tu tur, upper back te lower back te te khan duh duh a select tur ka nei a ni. Intensity kha one two three four five ah ka dah thei bawk a. Tha khawp mai. Kha kha massage chair ho a lo ni leh ta a, seat seat a kan khawih theih ho chu. Chuan menu a kan lut leh ang. Chuan climate hi chu AC control kha a ni mai a. AC hi dual AC a ni a, tla pang side leh tla pang side kha. Tuna massage chair. I duh dan ang anga ka select ang chiah khan hei pawh hian duh duh dan zawng zawng khanin AC kha driver leh co driver tan khan a thlak thleng vel thei dawn tiin a lo nih hmel a chuan camera a pawh chikim khawp mai three sixty camera a awm a hei three D in ka ka ve ka vela thil awm zawng zawng kha ka hmu vek thei a ni tih hian a hnung lamah ania maw hma lamah ania maw side view ah ania maw front view ah ania maw tih khan ka duh duh ang zawng khan camera kha ka hmu thei a ka thil sut tur te ka chheh vela thil awm zawng zawng kha te ka hmu vek thei. Tin, bird eye view awm bawk a hei. Vansanga savaina motor chung zawnga rawn hmu ang mai khan three sixty view camera kan nei ta bawk a ni hi. Hei off road ah pawh tikhuan off road ah khan ih ka sirah khanin ih enge a tyre ina rah thei loh tur thil kha awm ta se kha kha ka camera in a zawh hmu vek dawn. Tin, camera pawh hi ka switch thei a, a sir leh lam a hma lam nge ka hmuh dawn a, a sir nge ka hmuh dawn a kha ka switch vek thei. Chuan. Tah hian a wheel control a awm ve leh ta, hemi a wheel hianin four wheel control a ni ta hei hi. A four wheel ah khuan hetiang lai hi a ke kha lo inkhai kang mai thei, tam chauh hian lei a lo rap mai thei, khang zawng zawng a ka hmu vek thei a, khawi a crawl an ti mai a, hei amah leh amah a invai chhuah leh theihna tur ang che, a inhai chhuah leh theihna tur khan khawi ange tan ka pek dawn tih kha ta hian ka lo hmu ve leh thei bawk a ni hi. Camera kan sawi zo tawh, Android Auto hi chu wireless vek a ni hi, i phone Android ang chiah khan ta hian i display ah hian Android kha i hmu thei. Chuan Apple Carplay ah pawh iPhone hmang ho tan i four by four information na chin a a ke a ke rah dan zawng ka sawi a kha. Khami kha anihahin load lawk sila kan en sin lawk ang. Hei pawhin tangkai khawp mai tui tui lian kar ah te pawh motor in khalh palh thei a, chirh ah te pawhin khalh palh thei a ti kha ani. A ke hian khawi nge a a hai chin kha tiang zawng zawng kha tain i hmu vek thei ta chuan TR modes tih awm ve leh bawk a. Chuan comfort ah te emaw auto ah te emaw mat ah nge kan tlan dawn a sen ah nge kan tlan dawn a kan tlan dun a zir khan vur tla kar ah nge motor kan khal dawn khan kha ka duh duh kha modes kha ka select mai ang chuan ride hide te hi a awm ve leh bawk a hei hi nakin ah pawn lama lan dan ka rawn en tir che ung a normal ah kan tlan hian in ilo a suspension hi amah hi up in a in down thei a chu chu normal ah kan dah hi chuan in hemi a ti zat hi ground clearance kha a pe ta a ni mahse off road ah ka select chuan ground clearance kha suspension hi a in up thei a Tinak a motor hi a body chawi sang nawlh thei. Tah chuan kawng chhia pawh a hnuai a hrut loh nan khan tichuan kan select thin anga off road ah ka dang a chuan ka a motor hi rawn kang tial tial khin chuan kan feel thei a video chuan lang lo mai thei mahse nakinah ka rawn ti lang thin ang chuan normal ah ka dah leng a tikhan suspension hi khu khutah video lan ang khawn down tial tial khu a a tyre leh hemi a body in in kar zau zawng hi lo en chin ila kan ti leh chin ange off road ah ka dang a khu a kar khu zau tial tial sang tial tial khu sang thei te body in up daih a ke in update ina sorry a body in a update ina chuan normal a ka dah leh chuan hemi car hi lo zim leh mai ang normal a ka dah chuan khu body ku hniam tial tial hniam tial tial hei camera hemi screen ah chauh ni lo hian tak tak a ka rawn ti rang chin dawn nia chuan change leh rawh le Tui dai kai ngai te pawh ni ta se, tui kha eng chin nge chim chin a kha, kha kha chutah hian in sensor pakhat a lo nei chu chuan a lo hmu ve leh thei bawk a ni. Tha dawn nasa a ni. Tichuan in menu a kan lut leng a, a touch te in smooth em em mai si a. Low traction chungchang te, vehicle dimension, a sei zawng a san zawng kha tiang hrang hrang details a kah ten a en thei a ni bawk a. Chuan voice command a nei bawk a, chuan in phone nena link leh media hrang hrang, movie te thil chi hrang hrang kan en theihna kha te a awm bawk a ni. Chuan cabin lighting tih awm ve leh ta bawk a, cabin lighting ah hian amah hian ambient light a chhawm vek a ni. Ambient light ah hianin colour chi hrang hrang duhthlan tur kha a awm a, a en dan zawng kha tain cabin lighting hmang hi kan thlak leh mai thei bawk a. Hei kan lut thin ang a, tichuan light kan off thin ang. Tichuan hei a screen ah hian dynamic red tih a awm a. Chuan sunset orange tih te pawh a awm a, tikhan duh duh kha colour ka thlang mai dawn a ni. Tin, ka duh colour kha ka modify thei bawk a, chu chu my colour tih a nia, ka duang khanin a sen te eng te pawh ka mix in ka ti vel thei a. Chuanin, tunah chuan hei preset ho a ni ta a ni, preset reng classic tih a awm a, ka bin light eng dan zawng zawng zawng kha. Tichuan dynamic red a awm mek a, dynamic red hi colour hi kan change anga, ka change khan khu a bin light ho kha a kawngkhar hnuai te, Eiloh a bottle holder ang chi te kha tiang ho kha a rawn inthlak thei a, chuan ocean blue ah ka indah leng a, hei kan en leh ang kha ocean blue ah chuan violet engin ka indang a kha chuan forest green ah ka indah leng e tikhan duh ang ang khanin colour kha a in change tawh mai dawn a ni forest green a tam khawp mai colour hi chi hrang hrang classic ah ka indah leng a kei chuan dynamic red hi nalh ka ti ber a hei a chhunga ti changkang a ti sexy ka ti. Tah hian cabin light a awm bawk ta a, reading light te pawh kan tia, heng hi sensor a nei vek a ni. Hetia switch an hmeh kha a ngai ve lo a, touch screen ang mai kha an tih hmeh zeuh kha an eng a. Hei te ka hmeh zeuhin a thim ang a, nghet zeuh a thim a ha. Changkang a reng khawp mai. A chung hi hei moon roof kan tia, hlai dem reng khawp mai a aina switch a awm a, tah hian hei mesh khan a rawn khar ve leh thei bawk a, hei hi. Hei tempered glass vek a ni bawk a ni. Chuanin englo UV protection leh heat resistant ka awm sa vek bawk a. Bang chuan ni sa en te khan a dawn lo a ni. Tichuan tlai switch ka nghet leng a, a mesh a kha in a tawlh phei leh ngai ka hian moon roof kan tia chung lampang kha. Chhunah pawh, zanah pawh nuam dawn khawp mai han tlan vel te pawh khawpui chhunga an tlan vel te. Tichuan tlamain Sunshades kan nei ve leh a, Sunshades hi hei motor dan pangngai ang theuh khan ti hian ni mai a, tlama ni ina min rawn en dawn kha chuan tichuan hei kan kan thluan ang a, tam zawnga kan dah chuan ni kha ti zawng hian thla ni kha rawn kal dawn ta se min lo min lo hliah tu atang kan a hman thei a, chuanin hei hmeichhia ten an lawm dawn em em a ni, hemi an kuaithlak chiah hian te an mirror looking mirror kha lawm ta kha khan kuaithla zeuh ila hei light lo la awm zui. led light khar zeuh anga in chhin leng a chutiang chiah chuan lehlamah pawhin a awm tho kuaithlanga in chei duh chuan hawng zeuh anga light lo awm anga khar leh zeuh tangkai dawn khawp mai mai chhian a lawm khawp ang hei hi leather thamin a rawn upgrade vek a ama 2025 model lo zawk ai kha chuan in a rawn fine ta em em ani tin hei buttons nem neuh ho kha a rawn paih bo ta vek a a tam thleng ber kha screen a rawn dah tawh a tin digital class tharmatter a rawn nei bawk a Sawmi display saw ta tanga control thei vek le hmuh thei vek ani ta a speed te engkim mai kha ta tangin steering atanga control thei vek ani chuan hei nei hian in link tha em em bawk a hei menu ah kan ta leh daih ta nge chuan in heng lai pawh hian hei buttons vel neuh neuh emaw khami knob sang chi te kha engmah rawn dah tawh lo a gear gear lever hei gear knob tia hum patling ina te hum ve vel thei tur tawk lawk tha tak pakhat an dah a ban tawi tawk si in Chu zawng chu rawn dah bak chu clear ta em em mai nia rawn upgrade tha khawp mai. Tlai khan click zeuh anga tihian hei tlai sunglass holder ania maw tin tah hianin wireless charging a rawn awm thei bawk a type C usb port alo awm bawk a mobile ka danga ka charge daih thei chuan mobile kha ka chhin ka chhin hnan daih thei bawk a tha khawp mai tlai cup holder pahnih alo awm a chuan tah hian armrest ka nei bawk armrest pawh hi double ania amah ko driver in a rawn heng ve thei a keng keng ka kut ka dah thei bawk a chuan amah khu console box a la ni leh bawk khu. Tichuan a chhung khu khu engemaw chen thil dah theihna a nih bakah USB port a lo awm ve leh a. Mobile chauh charge a ni lo USB ah hian thil chi hrang hrang tunah chuan device hrang hrang kan charge thei tawh a, chumi han charge nan chuan port kha a lo awm tel bawk a. Armrest hi keimah chu pawn ka dah thla thei a, chuan ka co driver pawh khan an dah thla thei a, tha khawp mai. Tin a hnung lampang hi a en leh sin ta ila. Hei, dual knob AC controller a awm ve leh ta, temperature kha tlamin a duangin a set anga, tlamah temperature kha duangin pakhatin a set ve leh mai ang. Tan vent tha tak pakhat a awm bawk a, tan adjustable a vent kha a ni bawk a, AC kha a hnung mi pawn a duang ang khan an dah hrang vel thei dawn anih hi. Tichuan tlawkin glove box a awm ve leh bawk a, glove box pawh a zau vak lo na chu a premium rur a, touch hrim hrim a feel hrim a leather feel hrim hrim te nuam tak te changkang khawp a ni, class hle a ni. Hei hi. Muai zaman bawr vel ang a ni ta, motor a hi a nih chuanin venue car pawh pariat a lei thei dawn tina a ni ta. Venue car pariat hen tut motor kha chu a chhe thei lo hrim hrim a ni, a leather feel hrim hrim ta engkim a hi. Chuan kang rem rem khawp mai. Chuan helaiah hian steering, steering adjust na ka nei ve leh bawk a, a hma motor dang ho chu tlai hian kawithlak tur a awm thin a, kawithlak atang khan steering kan up down mai thin a, mahse hei chu hei electronic vek te ka kuaithla anga hei mah ilo chhuk kha char char. Huai chho leh zeuh anga hei hmainsi rinrawn up leh char char bawk a, a sir rinrawn hlat zawng leh hnaih zawng te adjust theih vek a ni a, tah hian pedal shifter ka nei bawk a, tha ve tak chu ni e. Steering wheel control atang hian engkim hi ka control theih deuh vek tluk a ni a, hei henglai mode ang chi te ih set speed limit han set na ang chi te leh thil hrang hrang volume up na te leh next na ang chi te kha chu motor hrang hrangah pawh kha an awm tawh a. Mahse tah hi chuan eng eng emaw kha a rawn inbîl tel nasa khawp mai. Steering aṭanga control theih tam tak hi Tikhûan khu a information te, display layout layout tih te, information panel te, chuanin display layout tih te, trip selection te, vehicle settings khâng hrang hrang kha aṭanga control vek thei a. Chuan a seat changkâng zet hi a en ve leh teh ang. Hei ni chinah kan sawi tawh a, steering. Up down control na button kha ni leh mai ta a, chuan tah hian a hnung hi eng aw rawh, hnung hi kan en leh lawk, hei ka hmet zeuh anga a hnung saw electronic hmangin a rawn inhawng thei kan lo ti chin ang tunah hmet zeuh a tisawn aw tisawn a rawn inhawng a savawng bawm kawngkhar kan tih mai a kha. Tichuan, milo khar sak leh lawk teh tih pawh ngai lo bungrua dah zawh kha chuanin ka inhmet leh zeuh ang a, chuan amah erawh inkhar ve leh mai ang chuan umm khar leh thlap ta mai, in lock leh nghal thlap zui a, chuan a seat hi an changkang rem rem mai a, hei henglai velte hi a tihseiin a tih tawi vek thei a ni, a tihsarin tih hniam thei bawk a, chu chu ih bawp tawi deuh leh bawp sei deuh tan pawn awmzia awm khawp ang tah hian. Hei tlai tlai control na a tam khawp mai motor tam takah chuan tunlai motor a kan hriat ve chinah chuan hemi a tawlh hmahna te tawlh hnunga te hemi a height adjust na te leh hemi an an recline na ang chi ho kha kha kha kan control na kan nih thin chu a ni ta a tah hi chuan hetlai extra a rawn awm a hei tin ka nawr phei ang a khu rawn sei tial tial khu rawn sei tial tial bawp va thluang deuh titih duh duh tan khan tih hi a nia ang a. Chuan hei ka nawr let leng a, ku hniam hniam leh tial tial, hniam leh tial tial, hniam leh tial tial, tha rap mai mawle. Chuan hei chu a tawlh hmahna leh tawlh hungna kha a ni mai a, hei chu a tlangpuiin kan hre vek tawhin a rinawm a, chuan hei chho zawnga ka up hian hei a seat hi a rawn in up thei bawk a, umm chuan. Hei hi ka down hian seat hi hma lam hi down leh ve leh mai a. Tichuan hei te pawh hi hei a seat hi lumbar support a tha em em a chuan side support a tha bawk. Amaherawh chu mi kha kan hnungzang awm dan te kan spinal awm dan te kha in ang vek lo mai thei a then chuan helai rawn puar deuh te pawh an duh thei a, thenin tlai rawn puar deuh te pawh an duh thei a, hei kan release lawk ange. Thenin tlai side support lo tha deuh te pawh khan duh thei a, tia kha khang zawng zawng kha mi mangin a adjust thei a ni hei. Tlai kan hmet thin ang a. Aw helai chu lo puar tial tial tu a lang thei a hmu thei maw video hian, aw a rawn puar telh telh kha. Kawng lai bawr vel kha puar deuh in duh chuan. Chuanin down zawngin ka hmeh leh chuan tlai chu aw lumbar support chu a supporter chu a lo hniam leh tial tial ang a. Chuan hemi side support pawh hi. Duh rawn rawn duh khuap tha deuh duh khan awm thei a, tin a bek deuh duh khan awm thei bawk a. Khami adjust na ka ta en ni ve le hei. Ka kawih chho a, ka kawih thlak khan awm zia nei ve le ta, tah hian side support ah khuan khu te ka up a, tun khan a rawn in pump puar telh telh mai a, zau telh lian telh telh a. Side support a hi. Chuan hei hi hnem zawnga te ka tih leh khan. Hmm. Tlai side support a hi. Ka rawn thep leh tial tial mai a. Tha khawp mai. Massage chair a nih na khan a chin ah ka rawn ti lang tawh bawk a. Massage dawn char char thei a ni bawk a. Tha ve tak chu a ni a seat hi. Chuan tain preset a awm ve leh bawk a ni. Preset hi one two three mi pathum thut dan tur kha record sa a lo nei thei a. Entir nan u an ni kan hmet chin ang a. Hei seat khu bawp sei deuh hlek a nih chuan hei seat pawh. Ka duh dan a adjust a kha a rawn siam nghal thei a ni. Chuan memory nei avang khan chuan number two kan hmet leh sin enge. Number two a pawh khu a seat kha duh dan in adjust number two in a a set dan sa khan a rawn awm mai. Chuan number three ka hmet leng a umm number three ah chuan hei kun deuh chuan steering hei number one ah chuan tawlh hma nasa khu. umm tiang vel kha nia ni pawh hei a steering tlum zawng te a san zawng te kha a hma mina adjust sa ang khan a rawn siam rem leh vek mai a memory pakhat pahnih pathum a nei ni mi pathum a khalh thin tu kha mi pathum awm ta ila hemi kan duh san zawng te hemi kan adjust duh dan zawng te hemi kan adjust duh dan zawng te. Seat kan duhsan dan zawng te, tawlhmah dan zawng te, steering kan duhsan zawng te, duhniam zawng te, kan duh thlum zawng te, khang zawng zawng memory kha mi pathum tan a set thei a ni hi. Tha khawp mai. Three D surround sound kha a rawn nei tawh bawk a, hei Meridian ho nen a rawn thawk ho a ni maithei a ni, Meridian sound a rawn nei tawh bawk a, hei Twitter chhe te tan a awm bawk a, lu lamah a awm bawk a, Three D surround sound, sound pawh tha hle tur a ngai ang. A hnung lampang kan en ve leh chin ang, a hnung lampang hian hei mesh te a rawn awm sa tawh a, A hnunga chuang dan pawn a nuam dawn, Messi duhah release mai theih a ni bawk a, chuan a seat hi kan en ve leh sin anga, a seat ah hian hei armrest a rawn awm a, tin armrest bottle holder pahnih a awm bakah, cup holder pahnih a awm bakah ban nuam takin a dah theih dawn a, chumi piah lamah chuan hei eng lah hian usb port pahnih la awm ve leh a ni, phone te emaw tablet te emaw tul kan tih tih kha te kan charge tawh mai dawn a, usb port type C vekin pahnih a rawn awm bawk a. kan kut a dah theih bawk anga chuanin mi tha leh deuh pakhat chu hei tah hian adjuster a awm ve leh tho hei kan hmet anga hma zawngin hei hma zawngin a rawn chhuk thla tial tial ang a rawn kun tial tial anga hei seat recline kha hei hian theih a ni chuan hnung zawnga ka hmeh ve leh thung chuan a hnung hen chhan ai hei awn tial tial thung a chutangin hmu thin a khu awn tial tial tih khu awn tial tial awn tial tial ha tiang khan mu thlu deuh thaw mu mu deuh vang vang duh a maw Thu tung deuh duh a maw? A ka chuan duh ah khan tah hian ka adjust mai ang. Chutiang chiah chuan lehlam side ah pawh sawn awm ve leh bawk a ni. Tha khawp mai. Oi huil lah nise hei a body nen a inmet sep em mai twenty inch alloy hi a rawn hmang nghal sa a. Lian ve hem hem tak chu ni twenty inch alloy hi chu. Alloy leh colour leh body colour pawh a inhmeh viau mai. Tichuan hnung lampang hi en ve leh sin ila tah hian buttons a awm a hmeh zeuh tur. Chu chu ka hmeh zeuh chuan a hmai a rawn inhawng ta a. Chuan tah hian ka duh chin a ka stop theihna tur hmun kha awm bawk a, kuai zeuh anga mine a rawn chhuk thla ang a, ka duh top a chin a nih chuan tih ka hmet zeuh ang, chawhne ding hei a hnung inhawn inhawn zawng kha chuan hei aia chip a ka la duh leh chuanin ka hmet nawn leh zeuh ang a, a inkhar full tawh ang, chuan a inkhar fel ang a, chuan hei hei tlai pawh in ka hmeh zeuh khan mine a rawn up ve leh mai ang, umm a hnung space hi an sin tel. Liter zat chu hre ve lo mai la, liter eng emaw zat chu bungrua a dah theih dawn a ni. Tain tray a awm ve leh bawk a, a tray pawh hi a hnawk kan tih chuan hetia thlawn emaw heta inkhai vel ang kha a ni ve tawh lo a, hei a hnungte pawh hydraulic vekin a inhawng a nih hi, electronic vek a hma atanga ni chin a kan rawn han chhin tawh ang kha a ni ta. Hna kha tei kan kuai chho zeuh a, chuan tei kan kuai chho leh zeuh a hei a mine a in release mai thei tisaw pawt lei la tei kan lock leh mai ang tei ka thlah leng a ti hian hei tikhan ni leh mai awlsam khawp mai a chuan bungraw ka phur duh a bung bungraw zau deuh bungraw thui deuh a maw engtin an bathroom kawngkhar te pawh la phur duh palh taila chungah hian ni lo camping ah te pawh eng eng emaw thil sei deuh Phur duh ta ila, tahin leng ta si lo se, a seat hi ka va kuai thlu leh thei ta. Mahse a seat va kuai thlu tur khan sawta ka va kal vang vang a ngai lo hei. Tahin ka hawlh hi ka pawt chhuak zeuh ang a, aw seat saw tlu daih, umm tha nasa a ni. Tahin a leng lo fo mai ka tih chuan tahin ka han pawt leh zeuh ang a, ha seat ka tlu leh vek. Tikhan hei zau lutuk in space kawngkhar a nia maw, eng eng emaw thil sei deuh pawh rawl ila. Tih hian space tha deuh a lo siam a, mut nan e maw, camping te pawn ka lil a, aa nuam viau dawn ni hi. Tichuan fridge ang chi te emaw, gas, electronic thil ang chi hmang ang chi bungrua kan e lo pawn, sound system te pawh a nen chu tain twelve volt socket kan nei ve leh bawk a, hemi hmang hian power kan la lei leh thei dawn zui a, a nuam dawn nasa a ni. Chhuah pui a chak awm hle mai he motor chu, tain hluk kan nei ve leh bawk, aa eng emaw polythene te pawh kan khai, bag te pawh kan khai vel duh thei a. Tih a hmeh zeuh hian ta in huk rawn awm thla ve leh a, umm pahnih awm a chuan tlama pawh pahnih awm ve leh bawk a, eh tha dawn nasa a nih hi, chuan hei kan hmet zeuh nga inkhar ve leh mai ang, umm Range Rover Velar. Two thousand twenty five Range Rover Velar te ngei chu hei hi a lo nih hi Mizoram a car ban to ber niin a dinhmun rawn hauh thautu tur.

Paint Protection Film Blow Punk kha Range Rover ah khan zo ta chiah a ni. Range Rover hi nuaih sawmkua leh pali man car a nia. Pui dawn khawp mai. He nuaih sawmkua pali man car hi hei tahin U Valte kan nei a, U Valte va vai. Umm. Ani hian steel brush kan han peng a, chuan steel brush hmang chuanin a han nawt vel dawn a ni. Khawmaw steel brush a ni chiang em? Chiang mai hei. An an an tia ther vel chin te tin i kut in e hriam dawn tiraw hriam dawn um ther fur mai oh steel brass hriam tak mai hian hei blow pang paint protection film kan ti zawh chiah range rover nuaihsawm kual leh pawh leh mawni a nawt dawn a ni le

Eee ropui lutuk ropui lutuk. A bei dawng thak. Ale ale that nasat ka. Um hei hi ni hi Blopang Paint Production Film kan ti chu quality test kan an nei zo chia enge i hmuh dan u Valte? Kei pawh tha ka ti khawp mai hei hi tun hma khan in i varna ka lak tir khan nang mahni tho khan min bel sak a tun thleng hian a rawng hi i a lang sign reng a hei kum thum vel ka pawl tawh a la lang sign reng a tin chu mi piah lamah i enge

Blopang Paint Production Film tih a ni a, Mizo Car Bazar te hi Authorised Fitment Centre Mizoram tan awm chhun kan ni a, Range Rover nuaihsawm kua leh pali man car uval te an hei steel brush in an nawt rang zo lo a nih chu come on steel brush kha come on.